Naende karatiga ndabori our brother you are running for presidency aiga gusii nengome yao genda isiko iga iga yaani nebarimo yokerabe onye kwairwe eflag bearer otawakirekwe. Kere ngotegerera Simbarati agokwana. Ngomera amate, nkweborie ng'a omongwana oyio naki atari ase matiang'i? Tosi pi ntomaete matiang'i tari mwanasiasa, mbono agosoa siasa. Are gotwara abangwana bamaete siasa buna simbarati, mbuya tonto inwe abagusii, matiang'i takogenda are? Anga bono iga ntori are? Ii. Bagasamba egari gakeroka yabo bagorete eprobox ng'a Simba obekire chiguni. Ninche omogavana, omonto omuya na omobe ninche ngomogambera, tinkonyara korwania banto bane, ekiagera nonya noria omobe nomonto one. Igo obokora boria babwate. Twensi pi etauni igaa, ntomaete ng'a omonyene chiguni. Lakini ase mbarache akwia mokoboria ng'a inche tindi egavana, ntenenete abanto bonsi, inaki naende ndache kobaita? Ntomaete ng'a otomete chiguni keroka, lakini akoboria abanto ng'a inaki bararigie abamura, Bairekera okabasambe eprobox yabo bagorete. Ng'ao simba nere obwate chiguni nabo abogoreti, bakaita abanto kera oka, bagatirimboka iga iga keumbu, bagasoa etaoni iga iga. Gachagua kagoika Ogembo, ase engencho batagete emebere ere usigu mochari babeke para, tamanya ng'a obebe oyo oakeire maate iga aria obatebirie ng'aki mobere onde bwensi ogososoka korwa nyagitari. Hee? Ng'a mpaka bagoteba ng'a torogochia koyia emebere korwa mochari toire paara. Abagusii baminto, nabo arabe ng'a nkong'ainereria are gose nekemaene agoteba, lakini enchera agopresentie information. ase kisiasa ere top notch ase egesongo nago togoteba boigo. Simbarati tintageti abe esimati ang'e ase eng'encho are the best performing governor, yaya ase performance ero nabo agakorosia ebaare eria riachete korwa etiisi korwa igoro Kisii Bottlers hapo ni sawa, lakini bado development Simbarati nabo agokora buya kobua asare bono iga. Gento tebe ekemanyererio, chipara nabo akorosia chionsi pi, gese ekaunti ase emiaka etano. Lakini ase eng'encho amoete gokira atake gokora amagenderero, abwo nabo intwe twabacharete komo. Lakini ase pro- political activities, ekero akora egasi yaye ya kisiasa, mongo one rimuya agokora. Tiga totebanie ekemanera iga ki'endabu botaraira, simbarati namaete buna gochoka ebinto biaye ase kisiasa. Abanto baino mokoboria naki inki mokoa gokwana. Kero tokorigereria simbarati yago kora ebinto biaye bia kisiasa, nabo ogoteba ng'a mobilization buya okora. Egento agotebia abanto messaging top notch. Ase ogochoka. amang'ana aye anyechogete buya. Abanto akoerera ase amang'ana aria, mpaka a make sure ng'a eaudience yaye na abanto bara mo understanding na ebanche emessage yaye. Abwo bono ase agokwana, abanto are go address na abasubati. Aya igo ogana aro buna agoteba, agotebia matiang'i ng'a gusii iga, ebari moyoke tagoakire chikura ekero ore tebe. Ntebi mbanto ki atawini otumie statement buna eyio. Akoeresa abanto buya kabisa, mpaka abanto baka chinkobi. Nabo amaete ekeroud abwate buna ekiama kiang'e tari ekia Ruto. Lakini enchera akobeka ebinto, akoboria abanto ng'a moroche goika oyo igaa, chigabana chionsi pi ang'e chionsi egasioka na Ruto. Lakini mwarorire bakobaaka, inche mogontiga mbebe ase abande bare, chingaki chigoika, matiga kobetebe tokore ebinto. Enchera buna eyio. Nero siasa egokorwa, toirane ase matiang'i, ng'o tobwate ase matiang'i orakore local politics kobua ase mbarache? Nonye na oyomo taiyo. Abanto bantebie ee onyonka, onyonka are national na local, ere na omonene, nimanyete netaneti simbarati, lakini ase goikera local abagochi gotigara igaa. ng'a otobwate, onde taichwa. Chibaga endi eagete koba empio eya kabere, kwisha, abwo nigo agotigera kera egento. Naende Jubilee enyene tari konyioonia gusii igaa, twensi pi ntoroche boigo. Onde taiyo okoonia Jubilee gusii igaa, buna tokogamba bono iga, kobua Birundu. Tiga totebani ekemanera, inche naberekigwa obusaa online, Birundu onyora baka chianga chiaye chirikire Jubilee, Pake etimu yaye kera omonto abwate eshati gose ekobi ya Jubilee. Oakanire vijana goeta ababoire chikobi bakora chicontent chia Jubilee chigachorwa ebicha yaye. Eywo ore buya? Obeire igagotokia emekutano yonsi ya Jubilee. Nere bieka okoni Jubilee iga kobua bonsi. Engoko nachagete agaika agapunguza. Kera asoete rinde mwananchi mono. Ng'o Obwetesi mbarate ebinto ebi gusii aa. Abagusii toboranie amaswali aya. Barongo kende nkeyia gokora igoro ya matiang'i igoro ya jubilee. Tokogenda abangwana aa bonsi pi tochake kobaria oyomo oyomo. Ituraire onyonka. Totebe toire na engoko. Abande bonsi pi when it comes to marketing matiang'i onde taiyo. Natagete ki bageni amatanga iga tindi gochia gento akwanete ki'amaana orantebi naki eke ekero ki pi goteba ekemaene pi kiaonire matiang'i buya hapana. Igo arenge towards Linda Mwananchi team bakaiga no matiang'i tari monto that is very bad. Kemosi echairman ya Jubilee tori komorora nonya T-shirt ya Jubilee kabegete. kabegete, ndi moigo oranyore abete ekobia, etishat ya Jubilee, onye takobeka igo naendane, naendane abanto babeke. Statement teiyo ya gokwana buna omochairman korwa siaya toratebe ng'a eyero yakonyire Matiang'i na Jubilee, teiyo. Kera omonto abwarerete Matiang'i ng'aki, tiga amobwaterere inche orwe ekerogo gete, tiga amobwaterere ng'imbe nominated, tiga, selfishness.

Korwa erio, ee, nore aa momoroche o Mingo mogarakere ase, siasa teiyo abwate ya maana, decision teiyo amekiri echieto. Kende nkeiyo ararete na Matiang'i, that is one, that one Matiang'i nabeti komanya, etutetwa, banto buna abwo mbagokonya. Igo bono abanto bonsi pi baitanire matiang'i, selfish, abanto baige mpa baitakerete ebinto gete. Tiangotebia ng'a matiang'i ase ore bwate ogotonta gera, abangwana aba bonsi pi they don't care whether you lose or not barabwo banyore ebirogo biabo. Naende ase election egocha, omonto oralose matiang'i tari barabwo, omonto nabo akobwatera abwo ekero, lakini gegoikera. ase chikura chia igoro aria, tagokonya kende. Omonto akore chikura chiaye chioka chia okomoa obo MP gose obo obo MCA gose obo Senator, akore amang'ana aye oo. Selfishness yatokorire buna abagusii. Twe nare gosaba ebiongozi ebi bire simbarati amo na matiang'i bakore egasi yabo. Abangwana babere bache amo. Nchera teiyo toragende 2027 simbarati na matiang'i atari amo, nchera teiyo. Bono naki ngosaba abagaka baria bwamwa mogusii, mwanyagetinge, mwa gisi council of elders, rigia simbarati, simbarati nabo omotwe omwomo ngoigwa are, morangerie ase abagaka, motebi yaya togochia aa omoisia. Moire manga igoro aria motirimboki ang'e ekebwe, momotebie ng'a ntosha, inki toganyete? Nchera teicho toragende 2027, Simbarati na Matiang'i bare kando. Simbarati aroche ase Matiang'i, egento egetang'ani yaye onyora maarifa egasi buna ekorwa Kisii County. Egento gia kabere, ango na omochie okoro ontomete ng'ochi koba egavana, ng'ochi koba eseneta. Lakini bono ase engencho ya Sanbalati, esabu yatoitire. Bono igo arachete koboria abangwana igaa, ng'a omoroche, naki moroche amano igaa obogavana? Ase netonywa oo ngasoe gose tasoe? Abande bantebie yaya, abande bantebie ee, abande bantebie abagaka, abang'ina na abagaka, na na abasae babwate ojumbe enga oo. Oroki ng'a bado bagosintora atulia tomanyete naende nere line up tobwate gochia twenty twenty seven. Abagusii baminto.